Nilqawkom għal podcast ieħor tas sata artem ikbar mażżar illum għandna set set grupp set sejjaħtilkom set ta' tfal. Għandna grupp ta' tfal ġodda ġejjin minn skola differenti eh, mill-iskola ta' St. Joseph u xiek ta' Slima. Junior School. Mela, l-ewwel net għandna magħna lil Mikela, hello, lil Aleja, Aleja, Aleja, Aleja, sorry. Aleja, lil Ġulja u lil Eliza, all right? Ġulja bil-GI, eh, importanti xalti li qabel GI spellitin. Mela, kif intom orrajt?
Iva, iva. Happy li ġejtu għawek. Iva, iva. Dwar xi xan nitkellmu l-lum? Il-ġustizja.
Il-ġustizja.
Jini jisimni għalija Mallija, għandi 11 sena.
Jini jisimni Ġurja.
Jina jisimni Elisa Lul, għandi 11 sena. Jina Mikela Refalo,
Jina ġejt mill St. Joseph Junior School, skola primarja u sekondarja. U nattendi skola St. Joseph Junior School Slima. Għandi 11 sena mill-St.
Joseph Junior School Slima. Il-passatempi tiegħi huwa l-sports, l-atletika. Nippratika l-awm, għam li kompeti. Immur ħafna, joġobni, nixtieq nixtieq nsir coach tal-hawn la nikber. Il-passatempi favoriti tiegħi huma sfin u nħobb npinġi ħafna wkoll. Il-passatempi favoriti tiegħi huma l-arti, is-sfin u l-ġimnastika. U s-suġġetti favoriti tiegħi huma il-Malti u l-Physical Education. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma x-xjenza u l-Malti. Is-suġġett favorit tiegħi huwa x-xjenza x'inħobb Nes l-iktar l-iktar il-biology għax inħobb niskopri il-ġisem tal-bniedem. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma l-arti u l-mużika u anka ġili il-physical education. U ġejtaw biex nippreżenta podcast ma' erba' tiħbib tiegħi ħalli nitkellmu fuq il-ġustizzja. U ġejtaw nek biex ikolli esperjenza li nintaqa li nintaqa ma ma nies li produċu s-satar u biex nesprimi ruħi fuq il-ġustizja. Jina attendejta u biex nieħu din l-esperjenza, nipparteċipa u niddiskutu dwar il-ġustizzja wkoll. Ġejta biex niddiskuti dwar il-ġustizzja u biex ikolli esperjenza ta' podcast.
Għaw xaħat li t-sir avukat. Inti vera u inti u koll tal-ġnub, tal-ġnub, u intom. Jien nishti insir għallima tal-sport sa' nikber. Jien nishti insir psikologa. L-aħwa l-aħwa, mela għandna naqa ta' diskussjoni interessanti llum. Eh? Mela, l-ewwel net, għal nibdewx bil-kelma tqila ġustizzja, xi tfisser imma li tkun ġust? Hmm. Għat jista' jitkellem. Tkaxa fejn tal subajkom hawnhekk. X'qed tfisser li tkun ġust? Forsi ikollok dak ir-raġun l-aktar jisu tipo ta' ta' ti eżempju għal forsi għal xi ħadd ieħor. Mm. L-aktar li forsi.
Tinduna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin li li taraf dak li bejnu tajjeb u bejnu ħażin. Mhm. Kont ikollu forsi l-istess opportunità Eħe, iva, iva, li tkun ġust ma' kulħadd iġver ta' tihom kollha l-istess opportunità, per eżempju, li tkun ġust hija inti semmejt tara fit-tajjeb mill-ħażin, eċetera, eċetera. Li tkun ġust inti tkun kapaċi iktar tkun aħna bl-Ingliż nużaw il-kelma fair. tkun fair, u xe. Ġviri ka tazel lil xaħat, t-tazel xaħat, t-tratta lil kulħat. L-istess, proset. Mux minnu senjur, t-tratta differenti. Dawk il-rajt sal-ħatti. Eżat. Drittijiet, proset, proset. Għalfejn l-affarijiet għandhom isiru b'mod ġust, fl-opinjoni ta'kom? Għandhom isiru b'mod ġust, għax jekk ma jisirux b'mod ġust, kulħadd jibda' Id-dinja ssir qisha ġungla. Kulħadd kulħadd kulħadd jagħmel dak li jrid u u ma jkun hemmx u ma mhux kulħadd ikollu id-drittijiet l-istess u jkun hemm iktar ċans li jkun hemm in-niket u min iħossu mdejjaq. Pereżempju, ikun hemm iktar rassiżmu ma' min għandu ġilda ftit iktar skura. U dik ma tantx hija tajba. U ġieli jkun hemm forsi xi ċertu regoli li kulħadd għandu bżonn jagħti kasom ħalli jkollna qisna dinja forsi li nistgħu ngħidu tkun aktar ikollha dawk ir-regoli tagħmilha aħjar. Aħjar, eżatt, iktar dixxiplinata kif qed inti, infatti intu żajt kelma tajba ħafna, inkunu nsiru ġungla inkella, u xmer. Ġieli ta' ġifieri għax. Ġieli għala volja, għala volja jkollna l-liġijiet

Taħsbu min taħseb li jiġi l-iktar min taħsbu jiġi iktar xi tafu x'inhi diskriminat? Diskriminazzjoni? Diskriminazzjoni biex nispjega forsi għal minn da, diskriminazzjoni meta inti tażel lil xi ħadd flok ieħor twarrab lil xi grupp ta' nies pereżempju jew hekk. Min taħseb li hu liġi l-iktar diskriminat fl-opinjoni tagħkom? L-iktar liġi diskriminat ħafna drabi Hemm min min ikollu jew ġilda skura, jew ikun iktar fqir mill-ieħor, jew mill-pajjiż differenti. Pajjiż differenti. Jew forsi reliġjon differenti. Mhm, mhm.
Ok, all right, eżatt, dawn huma kollha huma nies li jiġu diskriminati. Għandna nsejħulhom hum il-minoranzi ħafna drabi, ġifieri jkunu ikun hemm inqas minnhom, pereżempju l-iktar li hawn nies fid-dinja huma pereżempju ta' reliġjon Kattolika, meta forsi mhm. reliġjonijiet oħra jkun jew eh, l-iktar li hawn nies huma ta' ġilda bajdanija, allura mhm. minnu ta' ġilda skur iktar jiġi diskriminat. Hux veru. Iva, mhm. iva.
Eżattament, ma jkunu minoranzi ħafna drabi. U x'nistgħu nagħmlu? Kif jista' jkun hemm inqas diskriminazzjoni lejn daw in-nies? Nagħmlu affarijiet tal nagħmlu attivitajiet l-iskola biex ngħallmu lit-tfal li li ħa jkunu l-ġenerazzjoni ġdida li ħa li ħa ħa ġġib id-dinja id-dinja li ħa ħa tiġi id- il-qudiem, eżatt. Em, U na- nalmuhom li kulħadd għandu l-istess drittijiet u anka illum il-ġurnata Ngħallmu n-nies normali biex jirrispettaw il kulħadd u mhm. u mhm. nippruvaw naċċettaw il kulħadd kif inhu. Kif inhu, proset.
Għax ħadd mhu perfett.
Ekku, ekku.
U kif għal Ġulja nagħmlu daw l-attivitajiet li jistgħu eżempju għenejdu. Eh, li jkunu assosjati ma' dawn l-affarijiet ħalli jkun hemm aktar awareness. awareness għalihom, speċjalment għal daw in-nies li kollhom din id-diskriminazzjoni. Mhm, mhm. U u nippruvaw indaħluhom aktar, eżempju għajja ngħidu.
Edha fi klassi. Ija, eżatti.
U tiddu tagħmlu grupp, eżempju, proġett. Għaxek. Iva. Kulħadd jipparteċipa. Kulħadd jipparteċipa.
Eżatt, iktar edukazzjoni. Barra, barra. Eżatt.
Issa nżigu mistoqsija da xej diffiċli naħseb jiena x'naħseb qas jien ma nafhim wiġiba. Għalfej taħsbu li niddiskriminaw? Min jiddiskrimina għanejtek għal biex nitfaħak kol. Naħseb. Mela, per eżempju, ftit tfal kollhom kanal ġon differenti. Aħna Maltin forsi ndorin naraw ġilda bajda, lura xi naraw Wieħed stem ta' ġid aktar skura ngħidu da ma jaqbilx jisu magħna. Ma jaqbilx jisu magħna.
Mhm, mhm, mhm. Nies li ma jaqblux li kulħadd l-istess, li kulħadd għandu l-istess drittijiet. Għaliex taħseb imma li ngħidulu li għax ta' ġilda skura ma għandekx l-istess drittijiet. Naħseb għax ħafna nies draw Semgħu li semgħu ir-rumors ngħidulhom bl-Ingliż. Mhm, semgħu pereżempju hemm tifla fil-klassi li qed jgħidu li għamlet ċaġa ħażina. Allura aħna qed namlu enfasi fuqa, niddiskriminaw fuqa. All right.
U jista' jkun li mhux vera ta' mhm. imma Umbat, jibda nibdew pinpointing. Alright, ok, eżatt, alright, inti qed tmur fuq xi ħaġa jerġa' eżatt xi ħaġa oħra li huwa mod ieħor kif tiddiskri. Mhm. Sfortunatament ħafna nies jibdew jgħidu kif qalet Ġulja kulħadd jibda jisu jagħmel daw ir-rumors u kulħadd jibda jgħid għax dik hekk u għax dik hekk pointing out fingers u titwarrab forsi. U aħna ma mhm. nix nagħmlu daw l-affarijiet għaliex kulħadd għandu l-istess drittijiet mhm. li aħna għandna bżonn ukoll li huma wkoll ovvjament għax huma mhm. jiġu ittrattati palna. U mill-banda l-oħra, għaliex taħsbu li minnu sinjur, per eżempju, jew famuż, huwa eh, mill-lat liħor mhux diskriminat issa anzi huwa aktar preferut. Eżattament, għalfej taħsbu. Eh, naħseb hekk għax in-nies jaħsbu li jekk xi ħadd jagħtihom il-flus huma mhm. Ħa jieħdu l-flus u jgħidu all right u jagħmlu bil-flus. Imma inti trid xorta trid tkun ġust mal-oħrajn mhm. u ejja ngħidu ġi kien hemm wieħed Harry Styles mhm. ġi ġi arrestata x'għamel xi ħaġa. All right. In-nies iktar u hemm xi ħadd ieħor. In-nies iktar ħa jagħżlu dak ix-xi ħadd ieħor milli Harry Styles għax jgħidu forsi jekk niddilja ma' dar-raġel, jiena ħa nsir famuż jiena wkoll u nsir sinjur u jkolli ħajja aħjar. Plus li ġieli nies famużi nagħmluhom naqra allat tagħna wkoll, eh? Allura ngħidu le dak daqs kemm hu ħelu, daqs kemm hu bravu, daqs kemm hu popolari u le ja naħfru ilu jgħaddiha. U xek, plus forsi tkun taf naqri iktar nies. Mm, taħsbu li tiġri din il-ħaġa. Naħsbu forsi kieku jiena ma naqbilx magħha li xkulħadd għandu bżonn ikun jiġi trattat l-istess. U jekk hux ikun famuż jew jekk hux ikun fqir xorta mhm. aħna daw huma nies daw palna ma nix ngħidu għax dak famuż. Eżatt.

X'ħa tagħmel f'dik is-sitwazzjoni? Jien naħseb ma naċċettax il-flus għax naħseb li li kulħadd per irid ikun trattat tajjeb kif għadna kemm mhm. insemmu. Mhm. U jekk ikun hemm xi ħadd li jkun hemm pereżempju xi ħadd li għandu bżonn il-flus, mhux aktar minni. Jien naħseb li li huwa naħseb tal-flus huwa ġust ma naħseb ta' bla flus mhuwiex ġust. Ok, all right. Eh, Pero inti eżempju daw it-tnejn ma tafx minn minnhom pereżempju huwa ħati li jagħmel mhm. dik ix-xi ħaġa ħażina, xorta ma tafx. Allura, x'tagħmel ma tgħinekx dik il-ħaġa, pereżempju, li tgħid eh, da tagħni l-flus u issa, mela ħan iddeċidi jekk xorta ma nafx minnu ħati anyway. X'tagħmel allura? Kieku kieku mhm. jien kieku nipprova nsaqsi minnu ħati u mhux. Mhm. Umbagħad. Prova tiskop.
Xi fatti, mistoqsijiet. Umbagħad Niskopri min hu min hu ħati u min mhux ħati. U xorta tagħżel minn din u Eżatt. da.
Ok, Eżatt. all right, ok. Poġġejtilkom naqra sitwazzjoni antipatika ovvjament, imma jiġru, hux veru? Iva, Jiġru ħafna.
dal-affarijiet.
Malti taħsbu li jiġru? Iva.
Sfortunatament.
Sfortunatament. Sfortunatament, jiġru wkoll, jiġru wkoll. Em, Aħna f'Malta tafu li min l-entità li tiddeċiedi ħafna drabi. Il-qorti, il-qorti.
Eżattament, x'jagħmlu l-qorti? Em, Ikun hemm imorru n-nies mhm. biex jieħġ. Jiġdu? Jiġdu, eżatt, weħlit l-kelma, skużani. Imorru n-nies u u jaraw min għamel liktar ħaġa ħażina mhm. u ħafna drabi jew jikkoreġuhom Jew jibgħatuhom mill-ħabs. Intom taqblu mal-ħabs? Iva, Iva. naqbel. Ija.
Taqblu mal-ħabs? Għax hekk jkun hemm xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina, mhux ħadd ħallih ovvja ħadd ħallih il-ħabs għal xi sena sentejn, mhux ħadd ħallih jkompli mal-ħajja. Okej.
Biex ngħidu eżempju ikun għamel xi ħaġa gravi ħażina ħafna, ejja ngħidu. Ejja. Mhm. Imbagħad dak forsi mill-ħabs jitgħallem li u mill-ħabs jisek ma missux jagħmel. Eh?
Ok.
Il-ħabs jkun qisu jservi bħala penitenza li għamilt ħaġa ħażina. Qisu kunsenza biex naqra perikoluż li tħalli wieħed li qatel Eżatti. Mhm. Mal-poplu. Jista' jkun jerġa' Imma taħsbu li hemm xi ħaġa aħjar mill-ħabs kieku ma nafx ta' saqsi. Hemm mod ieħor kif tista' persuna tiġi aħjar, tirriabilita ruħha, ngħidu. Jista' jkun hmm. għax hemm ftit hemm ċertu ammont ta' nies li mhm. jagħmlu daw l-affarijiet għax ikunu bid-droga jew xi ħaġa hekk. Hmm. Allura tista' tista' tibatom Biex imorru t-terapija, biex. All right. Biex inaqsu mid-doża. Pros, inti qed tgħid tindirizza l-problema forsi għalfej waslu biex għamlu dak li għamlu. Iktar mill-isma dal-persuna qatel, ħabs, tbum. Daqshekk. U x'veru, te għaliex qatel hemm xi raġuni nistgħu nirranġaw dik l-ewwel biex forsi ma jerġax jagħmilha jew u x'hekk. Eżatt għax jekk għax jekk Ħa tibatu l-ħabs. U jerġa' joħroġ wara ftit u jibqa' bid-droga. Proset. Ħa jerġa' joqtol. Proset.
Mm. U kol jista' eżempju ngħidu ikun hemm din it-tipo ta' dar li mhm. ngħidu kif qalet ikun hemm dik il- terapija. terapija għaddejja u tuħu xsiebhom wara kollox ukoll. Eżatt, eżattament. Għandikom xenarju jiena. Ma immaġinaw intom qegħdin fil-klassi u l-għalliema ġabet xi ħelu biex tqassmu l kulħadd. Imma kien ma kellix biżejjed u ddeċidiet li tagħti il-ħelu li tfal li s-soltu jkunu iktar kwiti minn oħrajn. Ddeċidiet li tagħmel hekk. Sewwa tagħtom lilhom u l-oħrajn ħallithom pereżempju xejn. Tasbu li għamlet sewek kif
skont għax hmm. dawk li għadhom qarbin tista' tagħtihom ftit ħelu. Imma dawk li għadu bravi, xorta tagħtihom ftit iktar għax ikollhom bżonn il-premju biex għax ikun ħaqqhom. Mhm. Fil-liġi dak li jkun ħaqqu jieħu l-premju u dak li ma jkunx ħaqqu ma jieħu l-kastik. Jieħu l-kastik.
Pal-ħajja. Pal-ħajja.
Eżatt, xkuħat tgħid Elisa. Le, taqbel maħħa. Pero eżempju di, għax eh, għana mux dakin għaret nejdu, nejdu il-soltu. Il-soltu dawk ikunu ktar mqarbin minn oħrajn, per eżempju, isma dawk mqarbin il-soltu, maħna til-daw. Għanna nimxu fuq ek. Le. Le.
Hmm.
X'jissejjaħ dak, tafu x'jissejjaħ? Preferen, isom tipo ta' preferenza. Preferenzi, preġudizzju, preġudizzju meta aħna ngħaddu, meta aħna ngħidu eh, xi ħadd niddeċidu li hu hekk għax xi darba għamel hekk pereżempju. Għax vera, eżempju dak imqareb għax darba Max darba.
Sejek, eh. Darba. Sejx tiex darba.
Dekx waqt Eżatt. Xamela kull darba. Eżattament, eżattament. Ħantikom xenarju ieħor hekk. Immaġna mela kellkom proġett l-iskola u kellu jsir bej grupp ta' ħamsa. Tlieta minnkom ħadmu ħafna fuqu, imma tnejn oħra m'għamlu xejn. Però l-mark inqasmu ma' kulħadd, bej kulħadd. Għattu marka tajba, tajjeb, imma mela intom it-tnej ħdimtu, intom it-tnej ma ħdimtux, tajjeb id-deċidejta jien. Jekk, ġilitkom na. U ħattu l-istess marka kollha. X'taħsbu x'tagħmlu f'di sitwazzjoni? Il-miss għax ngħidilha li jiena u għalija ħdimna ħafna u Ġulja u Eliza ma ħadmux. Taħtu gżakom. Ngħidilha biex forsi biex forsi tnaqqas forsi naqal marka għax ma ħadmux. Imma tnaqqas ta' kulħadd imbagħad. Kikun nabżaħħom ovvjament u ngħidilha li eżempju Forsi l-aktar kieku l-aktar forsi jitgħallmu mill-iżball li għamlu u darb'oħra toqgħod għassa tagħhom u forsi. Jiġifieri tħalliha hekk orrajt issa ġibtu marka tajba toqgħod. Imma darb'oħra tant tgħidilha.
Għax teamwork huwa li jipparteċipa kulħadd. Eżatt. Mhux tnejn biss. Kulħadd. Ma jistax ikun li ikun hemm tnejn jaħdmu u tnejn oħra jiċċassaw. Għax kieku jekk. Mela għalfejn ma ħdimtux intom? Kunu ġabu. L-istess marka tkun naqa. U jekk huma ma ħadmu xejn kieku. Eh, eh, eh, mhux tkun fair, mhux tkun fair. L-għalliema ngħidilha isma' jiena u tnejn oħra ħdimna għamilna l-proġett kollu u tnejn huma dom jiċċassaw. Allura F'waqt li ndaħħlu din is-sistema jisimha log, bażikament jekk jiena nagħmel xi ħaġa niktibha u ħalli mbagħad it-teacher tara tgħid ara Elisa ħadmet għamilt dik il-ħaġa u hi tkun taf kif għandha tqassam il-marki mal-oħrajn. Hi proset eh, di vera sistema tajba, innovattiva, proset, toġobni, toġobni. Kuħat jikteb xamel xmamilx, u ovvjament u bat jista kun jiktbu ku. Jiktbu. Eddek naħseb. Ġifiri ma tix tabda. Xorta mux dejjem, imma l-menu niprofaw, naħseb sistema tajba li niprofaw. Proset, proset, ideja tajba di ħafna vera. Taħsbu li Malta huwa pajis ġust Ħafna drabi, ħafna drabi iva. Ħafna drabi iva x'taħsbu intom? Iva xi kultant le. Jiddependi.
Jiddependi meta. Fuq xiex, fejn taħsbu li forsi mhux dejjem ġust jew
Forsi l-aktar meta xi ħadd jikdeb fuq xi forsi l-aktar
Għanku, għax għan nitħlu fi xuz, għasru dal-podcast, eżempju, għettajdu, jkun hemm xaħat forsi mlaħħa, u jikdeb u ma jkunx hemm konsegwenzi għalija. Mm, tiġri taħsbu Malta, tiġri? Ija.
Tiġri naħsbu.
Iva. Xiktar, fej taħsbu li mux ġust? Minu liktar li forsi jikdeb u jaddi għalixxa?
Jekk jidħol xi wieħed, pereżempju, mhux qed tgħid li vera ta', imma jekk tidħol il-President, jekk.
Xaħat li mla għandu kariga.
Olja. President, Ministru, forsi.
Taħsbu li dawk jgħal fektar ċans jgħaddu għalixxa? Iva. iva.
Taħsbu li jekk pereżempju inti ma nafx, bat eh, suq mingħajr liċenzja, ma mhm. nafx, nivvinta. U l-Ministru A inqabad suq mingħajr liċenzja. Taħseb li t-nej ħat jihdu l-istess. Ma naħsibx, naħseb aktar il-Prim Ministru. Għax il-Prim Ministru aktar. Eh. Iktar preferenza. Eżatt.
U aħna ma nadux li xie, taru, taru.

Iżom mal-liġi u Jekk ħadd l-istess.
Allura, ekku, kulħadd iżom mal-liġi.
U kif nistgħu nirranġawha tgħid xi ħaġa għax ma tantx ivoġġ li tgħid nirranġawha. Iva. Minn fejn trid tibda? Min irid jibda? Tikun ġusta jien kieku l-ewwel ħalli mbagħad nagħti eżempju lill-oħrajn. Imma inti inti l-persuna li Qlajt il-ċitazzjoni jew il-kastik whatever u l-Ministru le. Ġifieri inti ma tantx tista' tagħmel, eh, eh. mhux veru, min jista' jagħmel xi ħaġa biex titranġa di. Forsi aktar xi ideali mhm. kollna eżempju ejja ngħidu mill-nies ta' pajjiżna, ejja ngħidu jkun hemm din l-online site, u kulħadd jikteb fiha forsi jkun hemm x'nistgħu nirranġaw u le. Forsi dik. Orrejt li nagħtu l-opinjoni tagħna lin-nies li inti tajt in-nies jitkellmu. We voice our opinions, our concerns. Proset, bħal meta jagħmlu protesti wkoll. Proset. Inti qed il-Parlament. Iva. Mill-Parlament, proset, ifimni. Parlament hija l-ola waħda mill-ogħla istituzzjonijiet. Eżatt. Mhux hekk li għandna f'pajjiżna, ġifieri naħseb jekk tibda titranġa xi ħaġa tibda minn hemmhekk. Minn hemmhekk. Proset, proset.
Tajjeb ħafna kont tgħidli xi ħaġa oħra?
Le ta. Le.
Kif jekk pereżempju, jekk pereżempju xi ħadd jikdeb biex eżempju għaddi minn xi eżami, mhm. sewwa, u ma jaqabadx Taħsbu li huwa ġust hekk b'dak il-mod? Dik il-persuna li kienet stinkat u studjat għal ħafna żmien u ġi hemm dal-istudent frisk bħal ħassa u jiġi għal xogħol ta' ħaddieħor ma nafx ġusta jiena. Hmm. Eh, ħabba speċjalment min ħadem. Eżatt. Inti minn studja. U jekk ma jistudja ħadd u jiddeċidi li kulħadd jgħaddi. Eh, ma tkunx.
Ma tkunx ġusta. Ma tkunx hmm. ġusta. Le ħaġa.
Għaliex?
Għaliex kulħadd għandu għandu isu biex jitgħallem, għandu kulħadd irid jitgħallem u mit-talim aħna eh, invarjaw f'xogħolna, nitalmu, nikbru. Għax meta.
Inkal kulħadd jilħaq avukat u psikologu għallim. U konna, u konna dinja eh, Nitgħallmu jkun hemm it-tfal pereżempju it-tfal jitgħallmu minn tfal li hum li ma studjawx imma xorta għaddew mill-eżamijiet. Eżatt, u ma jridu li forsi ma jkunux kapaċi li jgħallmu xek, speċi. U ma jridu mhm. jgħallmu li fil-ħajja Trid taħdem qabel ma tgawdi.
Imma mhux tajb kieku tgawdi biss ma taħdem xejn. I, naqra, tajjeb, tajjeb. Għax ma xaħat għalli le, ma xaħat għalli jwa. Tajjeb, dependi. Eżempju, ejja. Janejdu, Inti mitni għandek bżonn għaliex trid tistrieħ fajtek ukoll mhux dejjem tibqa' fukata fuq studju u ħdim u dana. Mhm. Imma kieku jekk inti f'ħajtek m'intix se titgħallem u m'intix se tiżviluppa u u dana inti Mhux ħajkollok dak il- ħatibqa fil-lower state. Tibqa l-istess.
Jekk. Huma intelligenti.
Fejn hija.
Ok.
Mhm.
Kieku tajjeb jekk ikonna nistriħu biss, imma ma jistax ikun fil-ħajja, għax trid biex tigradwa, biex tilħaq Biex tilħaq tistudja.
Biex tilħaq trid tistudja. Ma immaġina, per eżempju, inti għandek ħafna flus, eh, m'għandek bżonn taħdem, sewwa, ġifieri m'għandek xi bżonn tistudja biex issir ehm, biex kollok xi professjoni li tqallak il-flus, tista' toqgħod gawdi biss. Ma naħsibx ta' hmm? għax jista' jkun li darba hmm. jispiċċalek il-flus kollu. Le għandek ħafna ħafna għandek biljuni. Dek kienet reazzjoni naturali, għafna. E, għandek ħafna flus, jisab għawdi kem tri. Naħseb. Għalix taħseb.
Għalix, inti jek ħatqot titazzen u mintix ħatqot taħdem u mintix ħatqot tisprimi ruħek u turi x'tista' tagħmel it-talent li għandek, mhm. mhux se tħadmu u ħadd titilfu kieku. Għax aħna għall-flus biss naħdmu. Le. Le.
Kieku waħd naħdmu għal flus biss, kieku ħadd minnkom ma jgħid li irrid insir avukat, irrid insir prokor, irrid insir għalliema, kieku tgħiduli ma nafx laqwa ċaġa naqla l-flus minna. Mux veru? Intom tidu s-siru dak li tidu s-siru għax jieġobkom il-xol. Eżat. Mux biex taqalaw il-flus minnu. Iva. Eh, taqalaw eventually għax eh. bil-fors. La ma nsertajni xkolla miljonari jett nazzumi. Eh. Pero ma ziltux dik il-karriera għalek, ma ziltu għax jiex għax ġobkom u tħossu kom li ħad iħdu gost tagħmluha, u x'veru. Iva. Għax il-ħajja, il-ħajja jekk tgawdi biss, ħad tibqa' tapprezza li tgawdi. Għax ma tkunx taf xi ġifieri ma tgawdix. Ġifieri tkun taf naqra ħażin biex tapprezza tajjeb u x'vera. Ħażin, fis-sens il-xogħol, eżempju. Jekk tmur
Vaganza kuljum. Mm.
Għas tibqa' vaganza. Eżatt. Għax ma jkun everyday life. Everyday life.
Ekku, ekku. Eżempju, jiena ma nafx ma nagħmel xejn. Dwejja, imma ġi toqgħod ħin kollu naqażmin sabiħ. Għażmin naqasaj, speċjalment, ikolkom is-sajf tiddu gost bih. Ma mbagħad ma timqaġilawx tibqgħu għal dejjem hekk. Naħseb x'inti tħu skola mbagħad tgħid ejja Kan nerġa nibda. Għan ikkargaw. Sewa, sewa. Jekk xaħat per eżempju, didġi li nismawa, xaħat tamel xaħġa ħazina. Imma, inti tgħid per eżempju, u iwa, mux kollha kamlu. Sewwa, per eżempju, mela, ma nafx nipprova naħseb kif ħanamilkom. Ma jiġi student sewwa u dek li għamel xi ħaġa speċi ħażina. U jgħidek isma' ma kulħadd hekk għamel ta', kulħadd hekk jagħmel ta'. Jew per eżempju jinnaf toħroġ minn ġo one way, ha, qed nivvinta, toħroġ tidħol ġo one way. Per eżempju, imma isma' dik kulħadd jgħaddi minna di triq ta' mhux billi one way, mhux kulħadd hekk jagħmel. X'taħsbu dwarha di? Ma naħsibx li waħda. Ma nimxi ma' ħaddieħor, aħjar tmur għal triqtek u isek tifwoka fuq l-imdirezzjoni eżempju li tmur. Imma ħan poġġilkom naqra aktar antipatka. Mela hemm triq sewwa u din mhux suppost tgħaddi minn ġo fiha u bdiet għaddejja karozza wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra. Għaddejt inti u sibt warden jew pulizija. Sortu dejjem hekk jiġri.
U weħħililek.
Mm. Sortu dejjem hekk jiġri. X'taħsbu issa?
Tkun naqra ma tkunx ġusta u xax l-oħrajn xorta għaddu mill. Imma inti għamil ħażin. Jien xorta għamil ħażin.
Għal-jien
Ma nafx, imma inti xorta għamil ħażin.

Nġbet il-kulħadd miegħi. Inkella ħallini għaddejja. Imma veru għandek raġax, meta tinqabad inti u mhux ħaddieħor kollha mill ħażin, vera mill ħażin, imma tiddejja nara li ħaddieħor ma wieħedix u mbutu kollux. Tal-menu spiċċaw kollha flimkien bħal tal-proġett ukoll. Issa għanza sikom xi ħaġa. Għax ġieli jkun għawdaw daw sentenzi jekk li jina tafu xi nitina ta' sentenza l-qorti. Meta inti tgħid inti minnu ħati minn mhuwiex. Issa jekk pereżempju xi ħadd mela li tisraq huwa tajjeb. Le, le, nafu mhuwiex. Issa, jekk hemm xi ħadd li seraq għax huwa fqir. Mela da seraq biex ikun jista' jikolu u jitma' l-tfal tiegħu pereżempju. Qed nitfaħilkom hekk. X'taħsbu? Kieku intom kelkom hekk tażlu jkun xħati jew nibda. Ibda inti mbagħad imxi għalik. Kieku jiena nagħlmu pereżempju x'għamel ħażin u forsi ngħinu biex isib xogħol biex ikun jistaqla flus u nfak jisraq bi flus li kollu jixxi dak li għandu bżonn għal ħajja. U tweħlu imma pereżempju l-ħabs jew sibu ħati jekk kif. Ma tafx. Ma nafx.
Jien naqbel ma Eliza niprofa nsiblu xogħol biex biex jitgħallem u jgħid m'għandix għalfejn nisra issa għax issa għandi xogħol u nista' nitma' l-familja tiegħi. Imma ma kontx inweħlu ta' ħabs għax dan miskin mhux minn jeddu għamlu għax Għamlu għax mejjet bil-ġuħ kważi. Imma jekk jisra, ħankun l-avukat ta' xitan, issa nitkellmu fuq l-avukati, jekk jisra lil ha, l-nanna tijak. Le, jekk jisra jekk jisra persuna teħel xaħġa.
Issa bidlet is-sitwazzjoni. Jekk tisra il xaħat, jew tisra ammont ta' flus, eh. jew tisra xaġa prezzjuża. Mhm. Titteħel, eja najdu. Naħseb xi sena ħaf. Sena, sentejn ħaf. Ma ta' miskin seraq biex jitma' l-familja tiegħu. Nanna sera minn tant affarijiet.
Għagħaj bdejn

Fimta? Ejja, għalla għal ħsib li għad li sebt il-nanna. Sera eżempju l-flus minn għant il-nanna. Ok. Jħela penetenza il-ħabs. Għax il-liġi għal kuħat edem. Ġifiri, issa jina. Madux miskin, mela għax madux biex jitfall jitma l-familja. Sera, għallura liġi għal kuħat, jekin nisra għana ħela ħabs, għallura u mm. u sera ma jħelix ħabs. U jiddependi x'sera u koll, eżempju, jek xaħġa prezzjuża kif għal ġulja mbagħad dik xaħġa li tiġi diskut tuta sew li
irridu josservaw. Ja allura forsi jagħti lura dak li ħa. Eżatt. Eżatt.
Umbagħad nagħmlu li li jsibu xogħol, eċetera. Mm. Imma araw kemm mhijiex faċli. Min ikun mhm. irid eżempju l-imħalfin, maġistrati, eċetera, li jridu jieħdu daw deċiżjonijiet. Għax inti mhux la kemm Da seraq ħażin, dan qatel ħażin, tittara kollox. Mela rajtu intom stess kif meta tilkom għax dan irid jitma' lilu l uliedu, le miskin ma waħlux ħabs. Meta tilkom seraq il xi ħadd pereżempju li jiġi minnkom, ha f'dal każ, malajr qisna bdejna eh, żomm waħda, le rridu ntuh naqa' penitenza imma. E ġifieri tinsewx, meta tagħmel ħaġa taffetwa dejjem xi ħadd ieħor. Ġviri billi ta' ħaġa dan ma jfissirx għax ħanaħfir għal dan, bat jaqbes ieħor imma li li maħfirtilix, imma li li weġġajtni, imma dak li li ħadhom il-flus mhux lilek, ismel billi ħfirtlu inti, mhux veru. Ġviri daw dejjem ngħidulhom sikkina taqta' minn żewġ naħat ġieli tkun. Tagħmel ħaġa mhux bil-forsi jaf tbati ħaddieħor jaf Għax hekk mhux dejjem tiġi tajba. Proset, proset ħafna. Me, però Qabel ma nagħlqu nixtieq nistieden għamana l-Brian Kirkop, Brian Kirkop huwa uffiċjal edukattiv tal-istudji soċjali, ħajatina naqra eh, l-idejat tiegħu. Brian qed jismana kollox xettux mettux, ħannara xħajjajt dwar is-serq tan-nanna. Ħajatina naqra l-idejat tiegħu dwar il-ġustizzja, x'taħsbu? Ngħidu li jiġi? Ngħidu li Mela, Brian, x'taħseb? Is-ser tan-nanna. Illum rajna ħafna ħafna dejat. Ovvjament, la insterqet in-nanna ma nistawx mill-ewwel inwaħlu fil-lupu, għal diversi raġunijiet. Il-ġustizzja għandna dak l-idea li l-ewwel għandna innocent until proven guilty. Mela, kulħadd huwa innoċenti sakemm naraw li huwa ħati. B'dan il-mod, fis-sistema tal-ġustizzja, kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Jekk jien sraqt biro, jew sraqt lil nanna, l-azzjoni għandha tiġi ttekiljata. Jekk instabt ħati, ħa jitfgħuna, skont il-gravità tal-każ, ħa nispiċċa jew il-ħabs jew multa jew hekk. Issa, il-ħabs ta' Malta tafu x'jissejjaħ? Għandu isem minn flok ħabs, hemm isem naqra ritwal. Faċilità. Tibda bil-k. Faċilità kor korrettiva, il-faċilità korrettiva. Dik tfisser li persuna li daħal il-ħabs Ħa nippruvaw, within inverted commas, nikkoreġuh biex jitgħallem kif għandu jġib ruħu ħalli ma jerġax jidħol il-ħabs. Persuna li daħlet il-ħabs għax serqet, għax użat id-droga u weġġgħet 'il xi ħadd, għax għamlet xi ħaġa ħażina, ovvjament jekk mhux se nikkoreġuha, Xi darba jew oħra ħa terġa'. Tagħmilha. Terġa' tirrepetiha. Nistgħu naffordjaw li jerġgħu jagħmlu l-istess ħaġa? Le. U għalhekk għandna l-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn hemm ħafna nies li jaħdmu biex il-priġunieri li jkun hemm jingħataw l-iskills, jingħataw il-knowledge b'tali mod li x'ħin joħorġu jkunu aħjar milli daħlu. Dik l-ewwel biċċa xogħol. It-tieni, immaġinaw intom qegħdin year year six. Fil-year four għamilt xi ħaġa ħażina. Pereżempju, sraqt biro. Ġejt biex tagħmel l-eżamijiet tal-year six u l-miss ħadtik punishment Għax fil-year four sraqt dik il-biro. Taħsbu li hija ġusta? Ma tantx.
Għalfejn? Għadda ħafna żmien. Għadda ħafna żmien. Kienet tista' tafżaħħa kieku tista' tgħallimha dwar din il-ħaġa li serqet l-għalliema, kieku l-għalliema tal-raba' sena kieku kienet mhm, dak iż-żmien.
Dak iż-żmien. Ma għadix ħaġa ħażina billi għadda żmien. Xorta xorta kienet ħaġa ħażina. Bħala xi ħaġa ħażina.
Imma imma ma naħsibx li kieku kienet tabżaħħa dik l-għalliema għaliex forsi ma tantx tkun imdaħla fiha il- U naħseb ukoll għax
mhix ġusta għax inti trid tagħmel każ dak li ġara mhux ilu għax dak li ġara ilu forsi jista' jkun il-kriminal, inverted commas, għax li għamel ħażin, din jista' jkun li indunaw, indunat li jew induna. Għajderor, mhm. li indurat li għamlet ċaġa ħażina u li trid li diġa
Talmet, eżatt, talmet minna. Talmet minna. Allura, aħjar you defeat the case dak il-ħin biex ikunu għadhom dak il-ħin, tipo. Friski. Friski, eżatt, friski. Tinata il-penitenza dak il-ħin. U għalhekk nitkellmu dwar ġustizzja li għandha tkun fi żmien li hu relattiv fer, mhux ħafna. Importanti nitkellmu dwar drittijiet u dmirijiet. Il-ġustizzja dem biex tirregola dak li tista' tagħmel u dak li ħaddieħor jista' jagħmel favorik. Jew kontrik. Kulħadd għandu jieħu dak li ħaqqu. U b'hekk issir vera ġustizzja. Mela, fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin hemm persuni li qegħdin kienu bla xogħol u hemm persuni li anke kienu imlaħħqin ħafna għamlu żball u l-ġustizzja, is-simbolu tal-ġustizzja hi mara żżomm miżien u għajnejha magħluqin, mgħottijin. Għalfejn taħsbu hekk? Qiegħda hekk għax għax trid ma ma tistax tara dak għax huwa famuż jew dak għax hu imlaħħaq jew dak għax hu fqir u li trid tagħmel kollox bid-dritt u dak li huwa sura. Ma tistax tgħid Għax dak imlaħħaq u dan mhuwiex. Għalhekk qiegħda hekk. Eż.
U r-regoli huma miktuba. Interessanti li f'Malta għandna ċertu regoli, u mbagħad f'pajjiżi oħra jista' jkun hemm li għandhom regoli differenti. Ċertu regoli huma l-istess għal ħafna pajjiżi. Mhux għal kollha għax hemm f'ċertu pajjiżi li għandhom regoli mod li jmorru kontra il-regoli tagħna wkoll. Importanti li aħna nagħmlu x'nagħmlu dejjem inżommu f'moħħna, isma' kieku dik il-xi ħaġa qed jagħmluha lili, nieħu pjaċir jew niddejjaq? Mela nippruvaw kemm jista' jkun biex inżommu l-idea ta' ġustizzja, nagħmlu lil ħaddieħor dak li nixtiequ li jagħmlu lilna. B'mod ġust, ovvjament, hopefully xi nieħdu dak kollu li ħaqna ħalli nkomplu naħdmu biex Michela issir avukata, Alea ssir psychologist, Julia ssir għalliema U Eliza. Ta' fid-dubju issa. U le għallim għandna bżonn għallima. U Eliza issir avukata wkoll. Tal-isport u forsi xi suġġett ieħor social studies jew hekk.
Jista' jkun bżonn jaqgħu.
Dejjem ikollna bżonn. Dejjem ikollna bżonn. Proset, le proset ħafna tixtiequ sidu xi ħaġa. Hmm? Naddu messaġġek lil forsi kun hemm xi politiku li jew xi fil-parlament li Naħseb li
fil-parlament u f'affarijiet politiċi rridu jindaħlu l-vuċi ta' tfal, għax it-tfal ħajkunu l-ġenerazzjoni li jmiss, allura jekk aħna ma ndaħlux Il-vuċi tagħna issa, meta nikbru, id-dinja ħa tkun mandra.
U għana natu dak l-eżempju għalta warajna. Intom eżat terġaw. Mhm. Nerġaw nirreproduċu din l-ejja nejdu din il- Dan il isu tipo ta' tajjeb li tkun għamiltu. Proset. Mhux aħna mhux se jitkellmu, għażin mhux se jitkellmu aktar, ġifieri. Eżatt, eżattament. Tibda, id-differenza tibda dejjem minnek. Minnek infuskom. Dak huwa l-partit il-ġdid li għadu kemm twaqqaf illum. Nimmaġinakom, eh, nimmaġinakom twaqfu partit ġdid. Mela, eh, grazzi ħafna jina bħala ringrazzjament ukoll nixtieq ngħaddikom dan il-ktieb eh, ta' Charles Magro, pubblikazzjoni ta' ta' Satar u kol ta' Fondazzjoni Satar bħala grazzi tal-li ġejtu fuq il-podcast tagħna llum nispera ħadtu gost, jien ħadd gost ħafna bikom u

Jitkellmu. Jitkellmu, eżattament. Għax ma nkunux aħna li nitkellmu u hija se jitkellem dak u kien għallu dejjem f'dej ħaddieħor. U kulħadd taħalli f'dej ħaddieħor, jispiċċa ma jitkellem. Ħadd. Grazzi ħafna, grazzi Brian ukoll li kont magħna dak podcast tal-lum. Grazzi.